Dünýä peýdaly, adamlara peýdaly, adamzada peýdaly bir iş etýän ýaly duýýarmyň özüňi? Duýýan.
Biz dünýäde çözülmedik bir problemany tapdyk. Wagtyň geçmegi bilen suw gytçylygy gelýär, islesegem, islemesegem. Kompýuter sektorynda işleýänler uje işini ýitirip başlady.
Adamzady halas etmek zat-da, gelejekde ol Birnäçe adamlaryň ölümine sebäp bolup bilýär. Öwülme derejesine gelmedik ýöne sag bol. Sen diýýän zatlaň bizi tolgunlandyrdy. O zat eder, hasam muňa ýapyşarys. On dokuz ýyl okuwdan soň Amerika ýaly ýerde Intel ýaly kompaniýada näçe pul gazanyp bolýar? Hany immigrantlar bolup, türkmenler bolup ýalta millet däl. Ýalta däl. Edesimiz gelýän zady etýäs.

Oglanjygyňyzam bar, Batyr. Nowruz däl, Nawruz. Nawruz. Tanyşdym.
Ýa. Hoş geldiňiz adamlar. Bu gün biz nämede? Intel kompaniýanyň ofisinde şu wagt Intelde podcast çekýäs we ýaşuly bilen tanyşdyrarsyz nesip bolsa. Ana bir hili energiçni başlamada bu bu gezek bir hili. Siz ýaman utanjaga keliňiz iki gezek. Ha sen geçen gezek podcastlarda bir hili Batyr Ýewre gelsin biz atdy oturup bu gezek de birden näme

Umuman okuwlar bir iki müň ýigrimi birde doktorantura ile gutardy. Hmm. Iki müň on bäşde master bärde ýazyp goýdum ýatdan çykmady ýaly. Ýigrimi ýyl okadyňyz ama ony. Näçe bolýar? Iki müň ýigrimi iki bilen iki müň ýigrimi bir do on dokuz ýyl. On dokuz. Hawa, taýda dil we o zat we tüweleme oka oka kitap galmady okumadym.
Ödüňiz nirden? Özüm Aşgabatdan Başkentde okadym. Başkent diýip öň bilinýärdi. E, bu at e, üýtgedi ady. 2001-de oturdym. 2002-de-de göni e, bir ýyl soňam bärik gaýtdym Amerika. Hmm. Los Anjelesde bachelorsyňyz nirde okudyň şo taýda okudyň? Los Anjelesde ha, Los Anjelesde bakalawry, masteri, doktorantýury hemmesi Los Anjelesde. Haýsy uniwersitet?

bir ýerden bu söýgi gelipdir bilmedim. Dowam etdi şol. Özüňiz okuwçykaňyzam olimpiadalara gatnaşýarsyňyz? Ýok, men hiç olimpiadaly geçmişim ýok. Kompýuter ICPO diýip bilinýärdi, ICPO. Şu birinji geçirilende Türkmenistanda geçirildi. Şoňa gatnaşdym. Ondan soň boldy. Ondan soň başga kompýuterli geçmiş ýok. Bolýar, men siz näme tutmak üçin Gravity-niň nämesini aýdyň maňa, näçe?

Ee, biziň birnäçe soraglarymyz bar. Hem iş barada, hem oň daşyndan etýän zatlaryňyz barada. Ee, biziň eşitişimize görä, oň daşyndan, işiň daşyndan, Intel-de gowy ýerde işleýäňiz, oň daşyndan hem ýani dünýä peýdaly bolup biläýjek, adamlara peýdaly bolup biläýjek işleri etýäňiz. Şo zatlar barada aýdyp berseňiz. Haw, iki müň ýigrimi ikide bärik geldim, bärde işläp ýörün, üçünji ýylymda. Intel işi gowy, o zat edýär, ýöne seretdim, muň daşyndanam bir zat edip boljak. Wagtymyz bar, zadymyz bar. Ondan soň Intel-den öň men bir startap diýen bir kiçijek kompaniýada işledim. Bilýäňiz, Amerikada bu taýy startaplaryň o zady, merkezi, hä. Ondan menem şonuň ýaly startaplaryň birinde işledim, Intel-den öň bir üç ýyl. Iki müň ýigrimi bir Biram iki müň ýigrimi üçde e, Department of Energy-den iki gezek grant aldym. Hmm. Grant näme?
Grant bu Amerika Amerika döwletinde gerekli zatlaryny çap edýär internetde. Ame- döwlet döwletiň çözülmedik o problemalary bar. Ha. Şony çap edýär. Sen oňa bir çözüm önerýäň we olar eger seň çözümiňi halasalar, saňa pul berýärler şony amala aşyrmak üçin. Biziňki iki sany problema bardy. 1950-60-larda Russiýa bilen Amerika arasynda sowuk sowaş bolupdy. Ýa bilersiňiz. O wagt nuklear arms race bolupdy. Russiýa nuklear zat. Atomda diýdi.
Amerika at atomly bomba. Indi şu eksperimentleriň dowamynda näme bolýar? Bu atomly bombalary ýarýarlar, ýarýarlar we o atomly bombalary döretjek bolanlarynda suwlanmaly. Bu o zatlary suw zat etmek üçin, sowatmak üçin. Sowatmak üçin. O ulanylan suw hem näme bolýar? Radioaktiw bolýar. Ondan soň o zady goýberip bilmeýär. Rikalar. Hawa.
Gündelik. Indi Amerikanyň döwleti näme edipdir, ýeriň aşagynda bir altmyş-ýetmiş sanak ullakan million gallonlyk, million litrlik guýy gazypdyr-a. Ony bir müň ellilerde, bir müň dokuz ýüz ellilerde şo şolaryň içine suw doldurypdyr. Ondan ol guýulary o zat eden guran kompaniýa diýipdir, biz guýymyzy 50 ýyllyk sertify edip bilýär. 50 ýyldan soň, hawa, wara garantiýa, 50 ýyldan soň bu näme bolar, biziň boýnumyza däl diýipdir. Edil diş dişleri ýaly, ana 2020, 1950-2020 uje 70 ýyl bolýar. Bu guýularyň gyralary döwülip başlapdyr we o taýdaky radioaktiw suwlar o zada syzyp başlaýar. Aşakdaky suwa.
Şo aşakdaky şo emeli şo neme tebigy suw bilen garyşma. Tebigy suw bilen garyşyp garyşma riski bar. Indi Department of Energy näme diýýär? Biz bu duran suwlary biz doňdurjak diýýär. Muň himiki usullary bar. Hmm. Bir suwy himiki usul bilen 1000, 2000, 3000 müň ýyl durar ýaly zat edip bolýar. Aýna edip bolýar, aýna. Bular şon aýna etjek bolýarlar. Ýöne bir Prosesiň gowy işlemegi üçin o suwuň içinde näme himikatlar bardygyny bilmeli sen öňünden. Ony bilmän ýöne etjek zadyňy ediberseň, et, etýän zadyň 15 ýyla gider. 20 ýyla gider. Ol näme üýtge ýarar himiki içindäki elementler, meselem diýeli suw, obyçny bolup bar bolan suwy, meselem suwukly halyndan gaty halyna geçirjek bolsaň, şol şol zady bära ulanyp bolmaýar, çünki radioaktiwny bolany üçin. Oň üçin, oň üçin
E, diňe e, diňe suw däl indi. Onuň içinde üýtgeşik-üýtgeşik himikatlar bar, radioaktiw himikatlar bar. O radioaktiw himikatlarda ulanylan e, başga himikatlar bar. Bir sürü himikat bar onuň içinde. Diňe suw däl. E şonuň üçin ýönekeý bolan suwa etýän zadyň muňa etmez. O bu edip bolmaýar.
Hmm. Indi problema näme? Amerikanyň döwleti aňryk bir inžener iberip, bar şo taýdan bir bir litr suw alyp gaýt, biz test edeli diýip bilmeýärler. Çünki o saglyk problema, ol o datly suw, radioaktiw. Ýöne izolýasiýa edip oňa ýörite näme edip bolanoklarymy ony? Gepiň tümmewi şol nädip alaňda-da getirip laboratoriýa getirip laboratoriýada seredip bilmeýär. Ýa ony diňe şony seretmek üçin ullakan bir laboratoriýa gurmaly. Hiç adam, hawa, hiç adam bolmaz ýaly. Ýa-da Kiçijek kompaniýalara diýmeli ene şun ýaly problemam bar, siz nähili çözersiňiz diýip. Hmm. Bize de şon ýaly o ozat etdi. Mümkinçilik geldi. Mümkinçilik geldi. Biz biz buna şun ýaly bir çözüm diýdik. Biz siziň ozadyňyzy, guýuňyzy guýuň içinde ölçejek diýdik. Siz o taýdan hiç zat almaňyz gerek däl diýdik. Biz başga ýere ýak gitmek gerek. Hawa, biz bir ozat sensor ozat etjek, şoň içine sokjak diýdik. Sokup şo taýda näme bar, näçe mikdarda bar, näçe temperatura hemme zady ölçäp bereris diýdik. Şon ýaly pikir bilen gitdik. Döwlet hem ony halady. Bir 200 e, müň dollarlyk bize bir e, sermaýa berdi etmek üçin. Hmm. Ondan şoň üstünde işledim 2021-de. 2023-de şu proýekti e, täzeden şoňa pul berdiler. 2023-de ýene-de 200 200 berdiler. Bu köplenç birinji 200 müň 200-üň soňundan eger döwleti Görkezibilseň eden zadyňyzy uje manufacture edibilen edibilmegiňize taýyn diýip ynandyryp bilseňiz onda oň üstüne ondan soň bir bir million alty ýüz bir ýarym million dollar berýärdiler. Ony uje siz Produkt halna geçirmek geçirmek üçin.
Ýöne biz şu birinji iki ýüz müňüň soňunda şony döwlete ynandyryp bilmedik. Biz biziň produktymyz bardy, ýöne döwlet diýdi, siz muny mass manufacture edibileňzok. Siz hawa, meselem bize 1000 sana gerek diýsek, siz şony 3 ýyldamy, 4 ýyldamy, 1 ýyldamy edibiljegiňizi bize ynandyryp bilmediňiz diýdi. Ha? Hmm. Oň üçin biz size dowam edibileňzok diýdik. E, beribileňzok diýdi. E bolýa, bize bermediler. Ýöne Başga beren kompaniýalaram bony çözübilmändir. Öňe näme bolanyny 2023-de bu bu problemany täzeden açdylar. Diýdiler, biziň şu problemamyz bar. Şuny çözübiljek kompaniýalar. Biz hem öňki proýektimiz we ýene baş ozat etdik we bu gezek diýdik, biz has mass manufacturer taýyn bolar diýip, Etjek zadymyzy ýazdyk, ikinji gezek berdiler. Ondan ikinji gezek berdiler, şu wagt şu iş dowam edip otyr. E, o ikinji gezek berleniň ikinji fazasynda hem ýogaldyk. Ýöne e, ýene de işler ýapylmady. Ýene de biz bilen işläp otyr döwlet şu wagt. Bu, bu, bu problema kyn problema. Meselem, diňe biz biz e, oňa o problemany çözjek bolamyzok. Başga da e, kompaniýalar bar. Diýmek, hiç bir kompaniýa buny Edil göwne jaýly entäk çözübilmändir. Entägem açyk dur. Düşekler.
Ynam siz Intel ýaly ýerde işläp, oň daşyndan şon ýalada da wagt tapýaňyz. Sizi bu zatlaryň, hany bu işiň daşynda öz işiňizi etmegi motiwasiýa etýän zat näme? Ýagny nädip munça wagt tapýaňyz bu zatlara? Eger bir zat seni motiwasiýa etmese, içinden bir zat seni o motiwasiýa ed- edip ot- olmasa, o edi- edilmeýär bu işler diýşiň ýaly. Käbir adamlara pul motiwasiýa edýär, käbir adamlara şu edýän işiň özi motiwasiýa edýär. Meňkide biraz ikisindenem bar. Ee, ine, Amerikada okadyk, dogry dälmi? Bäriniň diplomasyny aldyk, bäriniň sistemasyny öwrendik. Biraz şuny e, öňe itip, Bärde öz kompaniýamyzy açmaly, öz işimizi ýerine goýmaly, özümiz adam işletmeli pikirinde. Sebäbi biz hany immigrantlar bolup, türkmenler bolup ýalta milletde. Bärde gelen türkmen oglanlary görýär tüweleme, o taýda, bu taýda işleýärler, okuwyny okajak bolup, özleri pul gazanýarlar, dogry däl. Ýani millet bolup biz Ýalta däl. Edesimiz gelýän zady etýäs. Amerikan döwleti mümkinçilik berýär. Dogry däl. Ikisi bir ara gelende bu taýda indi sen diňe biraz pikirlenip wagt tapyp ony etmegiň galýar. Gepiň tümegi motiwasiýa biraz öňümi görüşimden Biraz bun döwletiň kömeginden biram biraz bärde şu işlerde kömek edibiljek oglanlary tanaýanym şu üçüsi bile o zat edýär bizi dowam etdirýär. Şol iş baram bul inteliň daşyndaky etýän işiňizde dünýä peýdaly adamlary peýda adamzady peýdaly bir iş etýän ýaly duýýaňyzmy özüňizi? Duýýan.
Sebäbi duýmak bilenem o zat däl biz dünýäde çözülmedik bir problemany tapdyk. O çözülmedik problemada şu. Indi wagtyň geçmegi bilen suw gytçylygy gelýär. Islesegem, islemesegem. Dünýäde o problema bar. O problemany her bir sürü kompaniýa düýtgeşik çözýär. Biz o problemany çözmek däl-de, şu problemanyň çözüminde kömekleşmek isleýäs. Nähili kömekleşmek isleýäs? Ýaman hapa suwlarda, meselem, kuhnýadan gidýän suwlar, tualetden gidýän suwlary, olary test edip, şoň içinde näme himikatlar bardygyny öwrenmäni amaçlaýas. Özümize ozat edýäs. Gepiň tümmewi ýaman kirli, içini içi aňyrsy görülmeýän suwlary test etjek bolýas. Ýöne ony gaýtadan işleýän eýýäm zawodlar bar-a, iş edip durýarlar-a o suwlar. Şoň üçin ýörite aňyrdan akdyrýarlar-a, dogry dälmi? Dogry diýýäň.
Hatda o zawodlaryň üç sanysyny ozat etdik, zyýarat etdik, gitdik, gürleşdik. O zawodlar bize näme diýýär? Biz diýýär, gelýän suwy test edibilmedigimiz üçin marketde, ýagny ony edibiljek sensorlar bolmadygy üçin biz ony test edibilemzok diýýär. Näme etýäs diýýär, gelýän suwy içinde näme bar, näme ýok bilemzok, Ýöne o zat arassadylny arassadyl arassaladylýan mekanizma sal salýas. Şu arassalanýança şu mekanizmada durýar diýýär suw. Hä. Biz diýdik, gelýän suwuň içindäki hapalyklary bilseňiz biz saňa size nähili kömek edip bileris diýdik. Olar diýýär, eger gelýän suwuň içinde näme bardygyny öňünden bilsedik diýýär, bärdäki arassalama mekanizmasynda belki iki, üç o zady stepany aýyrardyk diýýär. gelýän suwuň hapalygyna görä. Meselem, 10 sany stepin ulanýan bolsak, gelýän suw arassarak bolsa, şoň iki sany stepini aýyrarys, 8 stepinden arassalardyk diýär. Dogrudan. Biz diýdik, o size näil kömek eder? O bize pul tygşytlamagyny kömek eder. Bu arassalamagyň e, çalt bolmagyny kömek eder diýdik. Şu bir açyk bir problema bolup duşýar. Şon şu şu açyklygy biz ýapjak bolýarys. Belli bir derejede onam şeýle diýsek bolýar, belli bir derejede hiç bir hemme gelýän suwam hiç bir şekilde doly arassalananok. Sebäbi içinde näme bardygyny bilemzok diýip bilýäsmi? Hapa gelýän suwlar arassalan ýerleriň adyna waste water treatment plant diýilýär. Waste water treatment plant. Bu hemme ýurtlarda bar. Amerikada da bar, Türkmenistanda da bar. O waste water treatment plantlar odatlaryna görä gurlan şertlerine görä üýtgeşik hapalykda suw alýarlar. Meselem, kuhnýadan, tualetden gelýän suwlar diňe adamyň çykýan atyklaryndan e, hapalyk bolan üçin olar belli bir o zatlarda işlenilýär. O taýda e, himiçeski hapalyk az bolýar. Bu wastewaterlar diňe şolara seredýär. Başga wastewaterlar bar. Zawodlaryň ýanlarynda gurulýar. Meselem, Amerikada bilýänsiňiz, zawodlary ýaşaýyş zatlaryň arasynda, ortasynda guranoklar. Üýtgeşik-üýtgeşik zawod gurulýan şäherler bar. Meselem, Los-Anjelesde Industry City diýip bir city bardy. Sitiň özi industry siti. O taýda zawodlar bar. Indi şo zawodlaryň ýanynda waste water treatment plantlary bar. Şo zawodlardan gelýän hapalary arassalamaly. Indi o zawodlar, treatment plantlar şo taýda gelýän zawodlardan gelýän hapalary öňünden ölçäp bilmedigi üçin olary iň hapa suw ýaly o zat edip pikirlenýärler we O arassaly magda Hem pul hem wagt aýyrýarlar şoňa. Hem hem köp pul gidýär, hem köp wagt gidýär. Eger gelýän suwuň öňünden näçe hapa, içinde näme himikatlaryny bile bilýän bolsalardy, olar arassalaň prosesi şoňa görä ozat edip bilerlerdi. Onda siziň meselem näme ýaly bolýardy? Siziň şu wagtky etýän işiňiz iki bir ok bilen iki guş awlan ýaly bolup dur. Dogrudan hem siz şu sensor ýene de şu e, e, näme bar ýa-da ýa alan grant alanyňyzam şu sensor suw bilen suw ölçejek bolup otyrsyňyz. Bardak geçjek bolan kömegiňiz hem şoňa bar. Ýani siz şonu edeniňizde eýýäm ýani bir açyş etme e, eden ýa zat bolaňyzokmy? Çünki ortada ýok hem şu gural entek. Ortada ýok o gural. Hatda Rio Tinto diýip bir kompaniýa eşden bolsaňyz, Rio Tinto dünýä ýüzünde üýtgeşik üýtgeşik almaz. Almaz ýeriň aşagyndan ozat edilýän daşlary gazyp çykarýan uly dünýä ýüzünde kompaniýa. Şolar hem geldi. Olar nirden eşden bolsa eşdipdirler ha. Diýdiler, size mi geldilermi?
Bize geldiler ha o.
Bize gelenlerinde pul berjek diýip gelmediler. Diýdiler, siz şunýaly zatly üstüne işläpsiňiz. Biziň şunýaly problemamyz bar. Bu problema bar çyndanam. Çünki o o kompaniýalar e, nädip alýar ýeriň aşagyndaky daşlary birinji ýük ýaman uly basynçda suw ozat etýärler ýeriň aşagyna himikatly suw olam ýönekeý suwda o olam mara ozady e, daşlar eredýär ýaýradýar onu o, o suwlary Olar indi pikirlenmeli, a näme etmelidigini, ellerinden indi hapa suwlar azat etdi. Olar nädip azat et, arassalamaly? Hmm. Indi biziň problem, biziň çözjek bolan problemamyz. Gepiň tümügi olar geldi diýdi, siz bize proýektiňizi sunuň diýdi, azat ediň, bize ýazyň diýdi. E, edibiljek zadyňyzy bile işläli, size pul aýraly diýdi. Şon ýaly bir mümkinçiligem boldy. Biz olar bilen işleşmedik. Üýtgeşik-üýtgeşik sebäpleri bar. Olar sebäbi biziň edýän zadymyzyň IP-siniň belli bölegini olarda-da galýardy. Olaryň şeýle bir şertleri bardy. Biz ony islemedik. Problema bar-da. Intellektual näme aýdyp geçen IP intellektual property bolýa. Olam ýaňkyýalak eýeçiligini aljak bolýardy. Hususyýetçiligi maňa-da ber diýýär soň. Hawa. Onda bu diýmek şeýle bolýar-da, siziň eden açyşyňyz aslynda siz Bir zat bilen etdiňiz, şo e, radioaktiwny suwlary bilmek üçin dogrudan içindäki düzümini. Emma bu açyş birnäçe industriýalarda ulanyp bolýar. Ulanyp bolýanyny soň özümiz ozat etdik. Bize döwlet ýadyňa düşýärmi? Bize diýdi, siz e, birinji 200 müň beren soň diýdi, siz e, muny manufacture etmäne taýyn däl. Biznes sektory biraz bileňzok diýdi. Hmm. Biz ondan şondan soň biraz biznes sektory öwrenmeli bolduk. Biraz kimde bunýan problema başga ba. Çünki döwlet näme diýä? Biz sana pul bereris. Ýöne biz sen diňe o zat müşteriň bolasymyz gelenok diýä. Biz saňa pul beresimiz gelýär, ýöne beren pulumyzy sen ulanyp, uly-uly kompaniýalar ed- edip, uly-uly işler etmegiňi isleýäs diýýär. Tä olara gerek. Hawa, Biri çö- olar- çözülse boldy şu mesele. Olar öz meselesini çözse bolýar, ýöne beren puluny olar näme isleýär? Has işiň ulalyp, Has amerikan ekonomiýasyna bu zatlar getirmegini isleýär. Netijede diňe ýeke özi müşderi bolasy gelenok. Başga kompaniýalary bilen hem işler. Şu investment edip ýatyrym edende ol eýýäm biznes hökmünde ulag gidenizde soň başga ýaňky ýaly almazlar gelende siz oňa hökümet hökmünde satyp bilýäňiz. Bulam eýeçilige de ötýär çünki investisiýa etdi. Her kim peýda görýär.
Döwlet döwlet döwlet üçin tax oda peýdasy bolýar. Iň bolmaýanda döwlet Amerikan döwletinde Amerikan raýatlaryna iş ozat edýär, iş döretýär. Iş bärde bir tehnologiýa ozat edýär, Amerika ondan ony başga ýurtlara satyp bilýär. Hemme zatdan win win win da. Bar müşderi tap diýipdi onda size pul berdi. Ondan ikinji gezek ber bermän bermeden öň size diýdi ki, bar başga müşderiler gör. Şolardan alyp bilseň ondan gelaý diýdi. On diýmedi, diýdi, Baş, men saňa pul beremsoň, meň problemamy çözemsoň, çözeňsoň, başga hank, haýsy kompaniýalarda şu problemalar bardygyny bilip gel diýdi maňa. Hmm. Biziň problemamyzy çözeňsoň, şuňkynam çözjek, şuňkynam çözjek, şuňkynam çözjek diýip maňa aýt diýdi. Edil şu wagt çözmegiň gerek däl diýdi. Ýöne başga haýsy kompaniýalarda şu problema bardygyny bil diýdi. Şoň üçinem gezip başladyňyz. A o şoň üçinem baş gürleşip başladyk. Buň netijesinde üç gezek o zady etdik, wastewater treatment plant etdik. Meselem, indiki aýyň altysyna ýene bir şu Oregonyna bir o zady zyýarat edip otyrys. Bu wastewater treatment plantlary. Ondan soň Aşgabatdaky o zat suw arassaçylyk o zadyna gürleşdik. Ho o taýdakylar bilen gürleşdik. Garaz, Rio Tinto diýen bir kompaniýa bilen gürleşdik. Kompaniýaňyzda näçe adam bar? Edil bu iş gowy ýöräp durka dört adamdyk. Hmm. Edil şu wagt ýek ördüm.
Ýek ördüm.
Aýdan aýdan ben bilen şoňa gelýär.
Edil şu wagt ýek ördüm dogry. Şundan hem ýek ördüňizmi?
Ýani ýek ördüm şöyle. Aýlyk tölenýän diňe ýek ördüm. Hmm. Aýlyk tölenmeýän ýöne ýene şu dört adam dur. Volontör ýaly. Ha, volontörde her kim edibilýär, edibiljek işini edýär. Wadalar näme olara? Meselem, soňunda meselem şu kompaniýanyň 25 prosentyny berjek zat ýaly bir zatmy? Partnership, co-founder. Pikir, hemme zat menden. Proýekt. Ha, ha, o, o pikir menden. Ol adamlar bilen nähili iş abat edýär? Olar hem muny bilýär. IP pikir kimiňki bolsa şoňa e, hormat zat bar. Oň ýaly her kim öz nirde durmalyny bilýär. ha. Biz biziň işleýşimiz şeýleräk. Olar maňa kömek edýärler, men olara kömek edýän. Olaňam öz IP-lary bar. Olaňam ö- ýeke özi çözübilmejegi, ýöne meň çözübiljegim, meň bilýän taraplam bar.

Ikisindenem.
Birini saýlamaly bolsa? Aç etmek.
Aç. Bolýar.
Mersedesmi, BMW? BMW. Sizde haýsy bar? Tugonda. Bolýar BMW, haýsyny alardyňyz diýýäňiz? Indi BMW diýende. BMW. Ýok, haýsyny? Modeli barmy kelläňizde? Edil haýsylaryny bilemok kiçilerinden.

İkisem yaman biraz egoist görýär meni. Kim haýsy futbolçyny gowy görýäň meselem?
De Bruyne-ni gowy görýän biraz. Humble, çyndan hem pes bän. Hawa. Ondan biraz Muhammed Salahny gowy görýän. Şon ýalyrak. O ikisini gaty zat derki. Bolýa ýan ýok, meni. Häzir täze onda Ronaldo Messi diýeli, Haaland ýa-da Mbappe.
Ikisem gowy oýnanok. Ýöne Mbappe diýmesek, o has ýaşyrak o zatda. Hmm.
Anda a ene gowy sorag şuny gowy görýän. Oppenheimer mi? Alan Turing mi? O, okey.
Men wara Oppenheimera Gowy zat etdi, ýöne gowy däl zatlar goýup gitdi ýüzüne. Turing hem e, et etdi, gowy zatlar etdi. Turing diýmesek, Alan Turing o, o zat etdi. E, dünýä kompýuter bilimini ortaga çykardy, machine learning hem de şoň esasynda geldi. Şol başlatdy da World iň asyl eden zat World War Birdemi, ikidemi? Üçe World War e, World War 2-de Enigma Awa, nemesine çözýär. nemeslere garşy çözýär. Awa. Şo- Onda şo- Oppenheimer erbet soň yani aslında başanda gowy zatdyr Niyeti niyeti bilen gowy gowy da. bolup ýöne erbede öwrülen üçin şony saýlanzoklar da. Ol öw- öwrüldi ýöne ö- belli bir ýerde durubam bilýärdi ýöne durmady. Oň üçin gaty o zatlar halam. Düşündim. Zat diýip bileris mam, niýet gowy pikir erbet. Niýet pikir gowy, niýedem gowy, ýöne netije gaty ýorak. Üýtgetdi.
Bolýa.
Galaktikadaky açyşlarmy ýa-da okeandaky? Eee, Daşary çykmakmy ýa-da içine girmekmi? içine girmek.
Näme üçin? Suw bilen baglanyşykly daşy ýaly ýene dursun. Ýani sebäbi dünýäde bir sürü bilmeýän zatlarymyz bar. Eee, Kosmos näme etjek diýýär. Eee, kosmos näme üçin öýdýärler? Biraz Üýtgeşik söz amerikaly S harpleri gelýän söz bar-a. Bilýäňizmi? Şol üçin zat edýärler, bilýän. Has has şon ýaly o zat men şon ýaly muka diýýän. Hmm. Has e, pul berjek adamlar şon ýaly pikirleri halaýarlar. Hmm, hmm. Şoň üçin berýärler, şoň o zat edýärler. Ýöne akýanyň aşagy siz üçin has gyzykly. Hawa. Düşünikli.
Oba.
Başda özümiz biler soň çykalyň diýýän ma. Ediler.
Ha, onda saýt däli mawzudaýmy?

Oy!
Atabaýy ýer alyp bolmaýar. Böyle.
Nam şäherde ýaşamakmy, obada ýaşamakmy? Men şäherde ulaldym, o zat etdim. Biraz ýadadym, obaya, obada ýaşamak islärdim. O zat. Şu wagt nirde ýaşaýaň?
Oba ýaly ýerdemi ýa şäherde ýaly? Şu wagt bäri biraz Los Anjelesa sereden deňeşdireňde obarak bolýar. Hmm. Bäri oba. Countryside biraz. Ha, o biraz obarak.
Ýolun şordan haýsyny owurýaňyz? Amin ikisinde de ýaşap gören ýaly bolýaňyz, apaçy.
Oba durmuş has rahat, has maşgala üçin gowrak gelýär maňa. Hawa, maşgala üçin ýerleşdirmek. Iň soňky soragym hem uniwersitetde öwrenmekmi ýa-da özüňi öwrenmekmi bir zada? Özüňi öwrenmek.
Uniwersitetde uniwersitetde öwrenmäni öwrenýäň, ondan soň özüňi öwrenýäň. Onda näme üçin 19 ýylyňyzy sarp etdiňiz? Oňa ýa sorag bermeýär. Hawa.
Goýa gowy sorag. Sebäbi ilk gelemde men ugrumy üç gezek üýtgetdim. Uly bakalawrdakam. Men birinji geldim, matematika okujak okujak boldum ha. Matematikany dowam etdim. Soň biraz maňa kyn gelip başlady. Ondan soň o zada geçdim, fizika geçdim. Fizikada gaty o zat etmedi. Gaty menlik däl, agyr geldi. Ondan soň fizik, himiýa geçdim. Himiýa menlige keldi. Beýle zat dowam etdi. Bolýar, näçe element bar tablisada?

Haýyr bolýa. Onam islän zadyňyzy ýaňky şu wagt içinde öwrenen zatlaryňyzy diýýäňiz ki uniwersitet bolmasada öz adam özi bolsa ýani islegi bolsa öwrenip bilerdim. Islegi bolsa biram biraz gaýyt bolsa biraz ony näme hawa näme öwrenmelidigini aýtjak biri bolsa. Sebäbi ýani kitaby çap edýänem satmak üçin çap edýär, dogry dälmi? Ony hemme kitap ýazary men pikirlenip çap edenok ony. Olaryň biznes etmek üçin çap hmm. edýär. Onuň üçin onuň içinde bir sürü gerekli, gereksiz bir sürü informasiýa bar. Sen o hemme o kitabyň hemmesini okajak bolup, öwrenjek bolup, o zat etjek bolsaň, ýaman köp wagtyň gidýär. Hmm. Ýaman e, gereksiz zatlar hem bolýar. Onuň üçinden saýlap biljek Saňa saýla saýlamany kömekleşek bir gaýd bolsa iň gowusy. Ýat tutmak bolsa. Ýol belet. Ýol belet ha oý. O ýoly geçen bir adam. Ýat tutmak bilen düşünmek ýalak bolýamy? Zubridetlilýäh diýler o ýat. Da hemme zady ýat tutup başlaýan. Ha o.
Kit kitaby ýat tutmak ony etmeli däl. Ony düşünmeli. Am indi illeşlerimiz üçin bir gyzykly sorag bar. Hem işiňiz bar bärdäki interlak işiňiz bar. Hem

Hmm. Okay. Hmm. Fäin kompaniýalar. Olarda iň köp aýlyk alynýan kompaniýalar, olar ýöne köplenç kompýuter agyrlykly. Hmm. Intel olaryň içine girenok, sebäbi Intel manufacturing kompaniýa. Bular senagat öndürýän, öndürýän kompaniýa. Bu hmm. senagat öndürmede çykdajy köp bolýar. Kompýuter hmm. e, e, software ýazýanlarda hardware çykdajyň bolanok. Hmm. Onuň üçin olar gowy has köp töleýär. Biz men ilk Intel-a giremde 100 140 bile başladym. 140 hmm. e, bilen. Muň üstüne bonus zat e, berilýär. Ondan soň e, eger işiň o zadyna görä, bu dowam ediberýär. Ulu art art berýär. Ýöne ilk hmm. başda 135-140 bile başlanýar. Näme de berýärlermi?
Stokom berýärlermi? Stokom berýär.
Stoluň ybadyňa görä, ilk başda girmäkäň nähili gürleşýäniňe bagly. Eger beren zadyna bolýar diýseň, beren zadyna kaýyl bolsaň, şoň bilen dowam edýäň. Ýöne Amerikada ulurak kompaniýalardan iş teklibi alaňda, olara men siziň aýlygyňyza, stoguňyza halamok, köp artdyryň, köpeldiň diýip bilýäň. Stok aksiýa bolýar. Aksiýa bolýar, hawa.
Men hem şon ýaly diýdim. Maňa aýlyk berenlerinde diýdim, bulyňyz köp pes diýdim. Hmm. Stogyňyz pes diýdim. Köpeldiň diýdim. Bular hem ýok diýmediler. Edil men diýen pulumy bermediler. Ýöne şoň ortasynda durdular. Hmm. Men uly bir san aýtdym. Bular başynda bir san aýtdy. Şoň ortasynda düşünişdi. Ýyllyk opsiýa näçe bolýar bonuslar bilen bile? Ýyllyk gopuşy ýüz segsen. Ýüz segsen. Ýöne ol meselem şu siz şu talap edip bilmegiňiz üçin arkadaky zady görkezdiňiz. Bakalawr, magistratura, PHD. Şoňa ýa işiňizmika? Okuwyňyzmy ýa işiňiz has? Ony talap hemme wagt edip bolýar. Hemme her her wagtam etmeli. Eger şuny ýaly işe girseňiz hökman ediň. Bir talap etdi diýip işden çykarma o zatlary ýok. O diňe talap edende sen özüňe goýýan senaňy görýärler bular. Gymmatlygyňy. Ha özüňe, özüňe.
E, talap edende ýöne diňe talap etýän diýeňokda, näme üçin etýäniňi hem aýtmaly. Hmm. Onda men hem o aňyrda gysgaça şuny şuny etdim. Men baham şu diýip o zat etdim. Hmm. Ha bu. Okay.
Başga soraglaryňyz barmy? Ýa, soraglar bar. Naprimer, Sen seredin. birinji nemäni aýdaýda ýaňky kamera seretde bermelde. Am seredin şeýle bir zatda siz bir şeýle bir açyş etdiňizde bu adam zady bu halas etmek zatda bu gelejekde ol agyz suwlaryny eger barsa şol injeksion suwlar birnäçe adamlaryň ölümine sebäp bolup bilýär. Indi siz birnäçe adamyň halas etdi diýip biz görýäs öz gözümizde we siz näil duýguda Şo birnäçe adam halas etmek şeklinde.
Intäk bu bu problema diňe biz işlämzok birinjiden, başga-da problemalar bar. Intäk biz on ýaly öwülme derejesine gelmedik. Ýöne sag bol. Olar da sen diýýän zerdik aýdyň. Sen diýýän zatlaň bizi tolgunlandyrdy. Olar eder, hasam muňa ýapyşarys. Ýöne intäk Biziň pikirimiz ba. O pikiri laboratoriýada işleýänini görkezdik. Owa. Indi biziň öňümizde şony on the field meýdançada görkezmeli. Meýdançada görkezmeli. O näme üçin? Sebäbi meýdançadaky problemalaram üýtgäp bilýär. Iň aňsadyndan Şu gün işläp duran sensoryň ertir ýagyş ýaganda işlemän bilýär. Meselem, ýagyş geldi, seň hiç garaşmadyk himikatlaryňy köçelerden getirdi, seň sensoryňa degdi, seň sensoryň gyralaryna bir hili o zatlar goýupsyň diýeli, plastika ulanypsyň, o plastikany köçeden gelen himikatlar eretdi, on ýyllyk garantiýa beren sensoryň Iki ýylda öldi diýeli. Garaş Hawa. bolmadyk problema Hawa. gelip çykyp bilýär. Siz esasy formulasyny tapyp Ha o esasy nähili problemany nähili çözüp biljegini bilýär. Hawa. Indi bizde problema engineering problem. Ýagny e, buň o zat science-ni bilýäs. Biziň problemamyz indi engineering. Nähili Gu produkt ýetişdirmeli. Hani Apple näme edýär? Apple nädip bilinýär? Bu iPhone-am Apple birinji edenok. Bu iPod-am Apple birinji etmedi hijem. Hmm. Olar başga kompaniýalar etdi. Ýöne Apple olaň eden zadyny has gowy etdi. Hmm. Has gowy etdi we şeýdip hem bolady. Laptopum Apple e, laptop kompýuterler Apple başlatmady, Intel başlatdy. Hmm. Ýöne Apple näme etdi? Öz dizaýnyny getirdi, MacBook'lary çykardy, o has halanýar. O bu akylly telefonlaram Apple başlatmady, mundan öň näme Nokia bardy, BlackBerry'ler bardy. Hatda ondan öň Samsung, Samsung bardy. Sony-yňkam bardy.
O Sony-yňkam bardy. Ýöne näme etdi Apple? Buna bir ýapyşdy, ýaman gowy bir zat çykardy. Soňaýma eden bolsa-da hemme kişi şonuň şoňkyny halady. Indi bilýäňiz şu wagt AI in emeli aň. Gaty erbet ösüp gelýär OpenAI diýdi, Nvidia-nykylar, zadyňkylar. Hawa. Pikir edýäňiz meselem, siziň işleýän zawodyňyzda-da robotlar zatlar işleýär. Gelejekde şo robotlar adamlaň işlerini tutup bilermi? Ol tutup başlady eýýäm. Köp köp kompýuter iş kompýuter sektorynda işleýänler uje işini ýitirip başlady. Bize-de gelermika diýän, ýöne bize gelmegi wagt alar. Sebäbi biziň etýän işimiz ýaman kompleks. Meselem, ýaňy diýdim-ä, siz bilen Intel-i gezdik, o taýda düşündirdim. Bir çip çip bolýança bir bir müň bir müň bäş ýüz sanak o zat geçýär ha prosesden ha o proses geçýär o her prosesde de her prosesiň soňunda da ene men metrology inženerdim her prosesiň nähili gowy gidýänini barlamaly hmm. bu bir müň bir bir müň bir müň bäş ýüz prosesiň hemmesini aýaýa berip aýaýa ynanmak ol intäk bize Bize bize entek soň soň gelmegi mümkin. Onu näçe alyp mümkin? Ol ol entek bize bize köp. Ýöne AI Intel AI AI Intel geldi. Şu hmm. wagt biziň menejerlerimiz şuny bize diýýär. Eger işiňiz üçin kod ýazmaly bolsaňyz, Intel-iň AI-y bar. Bilýäňizmi? Hmm. Intel-iň öz AI-y bar. Biz ChatGPT-ni ulanyp bilemizok Intel-de. Hmm. Biz Bu Hytaýda çykdy DeepSeek. DeepSeek ulanyp bilemzok. Biz daşardan hiç bir AI-y Intel-iň işi üçin ulanyp bilemzok. Näme üçin? Biziň etýän işimiz gizli sekretler bar. O AI-yň sekretleri azat edip bilýär. Bu daşaryk berip bilýär. Şoň üçin Intel öz AI sistemasyny azat etdi. işledi, başlatdy. Şu şu AI-y ulanýarys. Özümiz öz içindäki AI-ny. Düşündim ha.
Ýene bir soragam, indi adamzat entek birnäçe zat açylyş edilmedi-de we birnäçe temalary açylyş etmek üçin. Siz eger-de şul açyşyňyzdan başga haýsy industriýada ýa haýsy temalarda açyş etmek islerdiňiz?
Başga has gowy halaýan temam, oň üstünde-de işleýäs, edil şu wagt oňa pul alybilmedik ýöne gandaky biomarkerler. Meselem, näme diýjek bolýan? Adam ýaramajak bolsa, kesellejek bolsa, hökman o zadynda organizminde bir himikatlar emele gelýär. Hmm. O himikatlar ganyna, gan, ganyna, ganyň üstü bilen detekt edip bolýar, bilip bolýar ýa-da tüýküligiň üstünden bilip bolýar. Biziň edesimiz gelýän. Ony işläp başladyk, ýöne şo diňe o zadyny saýensyny işleýäs. Oň saýensyny çözüp bilmedik, intäk çözmedik. Biziň etjek bolýan zadymyz obyçny hassahanalarda gan alyp sen keseliňi bilýän bolsalar, biz şo keseli tüýküligiň üstünden biljek bolýas. Tüýküligiň üstünden. Hawa. Indi meselem, sen o zady hassana baryp, gan berme ýerine bir zady tüýkürseň, şondan biler ýaly. Keseliň nämedigini düşünersiň.
Hem wagt ekonom bolýar, ýeňilleşýär iş. Hem wagt, hem ýeňilleşýär, hem arzan bolýar. Sen pikirlen, Afrika bu köp o zat ülkelerde ol has o zat walking hospitallar bolup başlady. Adamlar doktorlar meselem sumkasyna gerekli zatlary adat etýärler we ýöräp o zatlary obalara ýöräp ýöräp hastalary gezip bilýärler. Indi şun ýaly tehnologiýa bolsa olam işleri adat edýär. Indi şu her gezek açyşdan açyşa bökýäňiz da diýeli meselem bir zatlar edesiňiz gelýär. Bul diňe motiwasiýaňyz ýa puluň arkasynda da passion şol. Siz isleýän söýýän zadyňyz şomy bir zat etmek üstünde işlemek şondan keýp alýaňyzmy? Asyl keýp näme deňele bilen? Biz himiýada molekullar, himiki zatlar yşyk bilen nähili gürleşýänini öwrendik biz. Meselem, suw molekulasy, hemoglobin, glýukoz, bularyň hemmesi belli bir belli bir yşyk bilen, light bilen olar bilen sen gürleşip bilýäň. Şoň ýaly bir zat bar. Biz şony öwrendik. Ony öwrenensoň, O näme diýmek bolýar? Eger men meselem kesel A keseli bar. A keseli B himikatyny çykarýan bolsa, men o himikaty seredýän we o himikat ile gürleşmek üçin men şu belli bir yşygy ulanmaly, hmm. belli bir detektory ulanmaly diýip edibilýän onu. Uje şonuň öňünden bilýän. Hmm. Onu bilemsoň dowamy näme? Şony test etmeli. Test edip çyndanam şo öz pikirimi şo testde signallar alybilsem, uje sen ullakan bir ädme atdyň bolýada. Hmm. Sen uje himikatlary tüýkülikden detekt edibilme ýoluny gör gördügiň bolýar. Hmm. Ýani asyl motiwasiýa bärde himika, himiýa, fizika düýp pikirlerini öwrenmek. Şu şu fundamentin bolsa üstüne zat gurmak aňsat bolýar. Hmm. Şu fundament zat etýär, motivasiýa berýär onda. Men bir teoriýa ataýyn size. Atany. Hem himiýa bilen fizikanyň garşylygy. Hmm. Adamlar reňkleri nädip görýär? Işigiň düşmeginiň netijesinde şol garşydaky obýekt hmm. şu işigi näde derejede özüne çekýänliginden şu işigi bize görüp bilýär. Soňam reňkleri. Ýa, men goýdum.
Hawa. Şol serpikýän yşygyň näçe derejede özde kabul etýändigine görä biziň gözümiz şol reňkleri alýar. Indi diýeli başda şol adam bir adam gelýärdi şu reňklere at goýup başlaýardy dogurdamy? Bir gyzyla gara eýleň beýleň başlady. Hawa. Ýöne siziň görýän reňkiňiz bilen meniň görýän reňkim aslynda birmi? Meselem her bir adamyň gözünde bir bolýar. Men size şu ikimizem şu wagt gara diýip bilýärse. Aha. Ýöne biziň ikimizem şu gara diýip görüň. Belkim şul meň gözümde şul reňkdedir, ýöne men şuňa gara diýip öwrenendirin. Her bir adamyň gözünde her hili. Nowruz filosofiýa girip gitdi. Näle bolýar?
Müň adam, baý müň adamyň gözünde şu reňki meselem aslynda şul bolup görýändir Batyr, ýöne şuňa bul mele diýýändir. Ýöne men şuňa mele diýemok. Aslynda meň gözümde ak bolup durandyr. Meň pikirimçe,
seret. biz biz e, biz e, adamyň gel, geliş çykyşy hem e, saýlandyk diýip bir e, eje kakadan bir adam bol. O taýda hemmeler öňünden programma programma edilen. Bu Yani e, eger bir adam e, bir keselli zatly ulanmayan olsa, hemmemiz sagdyn olsak, we o gelişmämiz, ulalmamamyzda üýtgeşik bir keseli adat etmän bolsak, hemmämiz şu reňki görmeli. Ýok, meselem, meniň pikirimçe. Ýok, ol näme-de däl, kabul ediljige, ýene de görýäňizmi, gözüň kabul ediljigi. Dogrudan, ol meselem kesel bolmany bilen daltonik bolmagyňyza gerek ýok. Ýöne her bir adam, hemme kimiň şu taýda problema bolmasa-da, ýene de şu reňki aslynda buň gözi başga hili kabul etýändir. Siziňki başga kabul etýär, meniňki başga kabul etýär. Ýöne biz şuňa gara diýip bilýäris, çünki bir adam şony gara diýip getirdi. Hawa.
Şolar ýaly bir teoriýada bagam prosta içiňize gijaňyz gije ýatyp bilmeziňiz ýaly diýjek bolýan. Ha bu sebäp sebäp seret e, bu e, e, himiýada, fizikada köp zatda at goýulýar, dogry däl? Hawa, hawa. Onuň ol at bilen o zat edilýär. Aslynda ol at e, ol ady goýan adam näme saýlan bolsa şony goýýar, şoň bilen gidilýär. Başga başga adam başga adam goýup bilýär. Dogry diýýän. Dogry diýýän. Ham şeýle ur.
Siz adam zat üçin bir näçe zat etdiňiz we birinji atyşyňyz hem adam zat üçin gatyly peýda berýär we ikinji etjek bolýanyňyz hem gysgaça ýaly aýdyp berdiňiz de. Şu zatlar adamlar, ine agzalarymyz hem şu wagt düşündiler-de, gadryny bilýändir diýip pikir edýäňizmi adamlar?

We soňunda-da adamlar aý borlar boşalyp. Indi meselem şu tejende oturan joşma näme etmeli indi şu suw barada ýagny şoňa näme şoňa näme dahylly ýeri bar şo zatlaryň radioaktow radioaktiwliginiň.
Eger bu problemany çözmesek, bu bu radioaktiw suwlar natural suwlara garyşsa, bu ýeriň aşagynda bu suwlar gezip durýar. Ene Ýerasty kanallardan. Aha. Buram radioaktiw e-, elementleriň half-life-lary bar bilýäňiz. O half-life-lar 50 müň, 100 müň, 200 müňlük o zat bolup bilýär. O näme diýmek bolýar? Bir radioaktiw himikal radioaktiwligini 100 müň, 200 müň, 300 müňlük e, wagtda dowam edip bilýär. O diýmek, e, bu Bu gün bu problema diňe diňe Amerikanyň problemasy bolsa, wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaş olar gidip-gidip Kanadaň problemasy bolup bilýär. Hmm. Ondan o taýdan geçip-geçip Meksikanyň problemasy bolup bilýär, bilýärmi? Hmm. Biz e, edýän zadymyz e, Ýagny gaty o zat adamlar halasyn un ýaly gaty motiwasiýamydam ýok. Açyk açyk göni aýtmak gerekse. Hani halan halar, halaman halamaz. Diňe bizem edemzok. Bu bir sürü kompetitorlar hem bar. O ýaryşýan. Belki olar bizden gowy eder. Hawa. O zat däl. Oba onda ýa-da şeý diýip jemläp bererler onda. Soňky ýekeje bir soraw men beräýmän. Bolanok bermeseň. Am islendik adam, islendik alym diri ýa-da aradan çykan alym haýsy bilen kollaborasiýa edip bile işlesiňiz geldi? Bir iş edesiňiz geldi. Şu wagta çenli gelmiş geçmiş. O, gowy sorag. Hiç pikirlenmedim. Men men Einstein-iň biraz kitap ozadyny okudum ha. Biografiýasyny okudum. Biraz adam asosial bir ekeni. Gaty dost edinip bilen o ekeni. Hatta akat Etýän işlerinem ýeközi edýär ekeni. Meselem, bilýänler biler, Einsteiniň iň uly garşydaşy Heisenberg. Olam himik, himik fizik. Ol ikisi erbet, erbet diýdim, sögüşýärler. Biri kwantum, kwantum fenomenasyny belli bir şekilde düşündirjek biri belli. Heisenbergiň gyrasynda Bir sürü adam, bir sürü okuwçysy bar, hmm. bir sürü komandasy bar. Einstein ýeke özi ya da bir bir iki dosty bolýar. O oňa garşy odat edýär, e, işleri bilen odat edýär. Men Einstein bilen iş işläsim gelerdi. Biraz e, e, şon ýaly adamlary men çekýär. Hmm. Şöyle biraz asosial biraz işlerine gaty o zat edýän, ýapyşýan adamlar bilen işlemegi halaýaryn. Ýaman gyzykly bölüm boldy. Men agat haladym. Hamam ýara bu neme informasiýalar üçin köp-köp sag boluň. Minnetdar.
Indi mam soňky sorag. Durmuşyň manysy nämede?
Durmuşyň manysyny Ýaşap göräýmesek. Entek ýaşymyz kiçi, göreris-de. Türkmenistany küýseýäňiz mam? Türkmenistan aw, gowy görýän ýurdumy. Meň ene-atam obadan, oba, oba, o zady, o hal, o zady edýän. Haýsy obada?
Biziňki asyl Marly. Ha, Marly. Marly ruhlardan biz. Iňkän nämesini göresiňiz gelýär Türkmenistanyň?

Sag boluň onda adamlar.
Siz bilen ýene bir gezek Nowruz däl, Nawruz. Bu video düşmändir ama. Sen basmandyrsyň ama. Basdyma.
Bile bas. Oýun edýäraý.
Ondan mundan.
Ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz.